Azul fell-awen a Leqbayel, a Tiqbayliyin, s umata anda ma tellam akken tebɣum tilim. Ad d-zwireɣ kan s wawal-agi, akk ayen sellmen Tmurt n Leqbayel bac a ken-qennɛeɣ d ayen yellan. Amussu n LMAC, le Mouvement pour l'Autodétermination de la Kabylie, d amussu n nnejmaɛt ad trebḥem kul wa iɛǧeb-it rray-is concernant aɛbad-inek, tineslemt-ik neɣ ton christialisme neɣ ton wihin neɣ neɣ neɣ wihin. Ḥader i ken-ttkellixen, a wen-qqaren amussu n LMAC

Degga di tettnert ttayrit agi sidi corrompu sidi cadias sidi sidi sidi sidi mačči d yiwet imi tlul leqbayel hat aya ad d-rnuɣ awal-nni kan win ara d-iruḥen ad ixemmel ɣef politique ama i tmurt n leqbayel ama anda niḍen anda niḍen ur d-yuqal meɛna ma teqal-d meɛna parce que

Imi tennam wagi nniɣ-t-id kan ih. Mattagi c'est une histoire Uwaɣzen akked tteryel akked yelli-s n tteryel. Awaɣzen d tteryel yelli-s n tteryel. Zik di zanin n zik, zik awaɣzen-agi yeḥkem tmanya urebɛin tudrin, tmanya urebɛin tudrin. Tabya yeḥkem-itent akken ma llant, akka yeḥkem-itent mi qqiment-as rebɛa tudrin weɛrit, igumma, igumma n timitrizi, igumma d ayen ccɣel ffɣent-as afus. Tteryel, tteryel izik, tteryel-nni, umbeɛd tteryel-nni, tteryel-nni. Turew-d yelli-s tanafsa. Ah, ad fehmen lmeɛna n wawal. Ah, teɛreḍ akk amek ara, ɛerḍen akk i tlata yid-sen amek ara. Amek ara sseɣlin, amek ara sseɣlin rrad tudrin-agi ggumman, amek ara ten-uqemmen, amek ara ten-rren ad knun agenu, wihin wihin wal, toujours rrad tudrin-agi toujours opposants. Umbeɛd yuɣal avec le temps après après ixemmasen-id, ixemmasen-id, ixelqasen-id les partis politiques daxel n tudrin-nni. Yeɛni ifreq-iten divisé pour mieux régner. Rebɛa tudrin-nni ad d-nini sɛan sɛan tmanya imelyan n lɣaci i rebɛa tudrin-nni, iruḥ yiwet yiwet ifreq-iten. Ah direct ad tt-id-feḍḥeɣ. Ifreq-iten les RCDR, les FFS, les RCD, les FFS, les FLN, les RND. Ah dɣa la force-nni texsi. Divizi Purmyurani. Apre, kul yiwen deg-sen yewwi sin imilyan, neɣ acimi, ulac, acu ara txedmeḍ s sin imilyan bac ad tqableḍ, bac ad tkunbertiḍ, ad tkunbertiḍ awaɣzen d ttaril d yelli-s, isan, isan trente-cinq millions d'habitants. Iwanu s wacu? I tteryel-nni, tanafsa-nni, yelli-s-nni n tteryel, tettwaxdam, tettwaxdam i usgani, akka, tettwaxdam i usgani, tteryel-nni diɣ kifkif tteryel-nni, tteryel-nni, ça veut dire d taɛrabt, tteryel-nni d taɛrabt, parce que awaɣez, zik, mille huit cent trente, awaɣez-nni. Yuɣ taɛrabt tesɛa-d tteryel d lislamizm, umbeɛd Baci yuɣal i larabizit toute l'Afrique du Nord. Ass-agi tura, tura aql-aɣ imi tennam rran tudrin-agi ça veut dire de la Kabylie.

Yiwen n yimceggeɛ ma ggen i d-yeɣli s tanekt Tretterest, atan yewwi akk Lakabili, atan zik tferqeɛ d arebɛa, tura atan atan yewwi yewwi setta yimelyan n lɣaci, qqimen-d sin-agi, yenna-as ufiɣ-d lḥal. Ah, ussan-agi as-ɛelqeɣ deg rad. Yella yiwen d abelheddar, ah, d abelheddar, nsen yeɛni, deg-sen ar ɣur-sen, nsen, ah, Leqbayel, ah, s tefras kan, ah,

Meɛna, yeẓra belli argaz-agi d tsekkurt yesɛan lmeɛna i tmurt n Leqbayel. Tura Fiblir n Mac, A Leqbayel, iḥiqel isawalen i wayetma-s a lmut, a lmut d Aljiri. Fkan-as legrad iḥiqel, meɛna iḥiqel isawalen i gma-s a lmut. Ah!

Amek ileḥḥu Dan d Umar acu fakk aya? C'est reste à prouver ah nadit-d iman-nwen ur zemreɣ ara ad d-nulfun apre ad d-nulfun wiyiḍ ad sen-nefk asmiwen a leqbayel ah aḥadret iman-nwen aql-i nniɣ-awen-id. Ussan-agi si Ccu, Umbad, awaɣzen d acu i sen-yenna. Yenna-yas, Meɛna, meɛna, aql-iyi ttekleɣ fell-awen, ah, ruḥet kan, ruḥet kan ar win akken i ɣ-id-yennulfan imceggɛen i d-yeɣlin deg igenni ur neẓri d acu-t, yesɛa deg uqerru-ya, atan yewwi-yaɣ Lakabili, yewwi-yaɣ setta imelyan. Ruḥet kan amek ad tqenɛem lɣaci i d-tesnqimmi balaka balak i tettruḥum rrba u rebɛin liwilayayin-a nniḍen, ha zerhaɣ lkumba-nwen dinna kan ilak a Billy bac i ad nɣeɣ winna bac ad tt-sfibbeliɣ, ḥader i tettruḥum rrba u rebɛin wilaya. Nekkini, nekkini lbit-inu, bac ay tɣeḍlem wi ur yessakayet ara, nekkini rebɛa u rebɛin n liwilayin ay ṭṭsen, wi ad ṭṭsen, ur nniɣ ara ur nid-ssakay, ma, ma d agel ay tpropage-m, ay d-tessakayem rebɛa u rebɛin n tuddar-agi ay ṭṭsen, xaṭi, ah, ma akka-agi, ah, ad ken-rreɣ anda, ah, ad ken-rreɣ anda tellam, ah, méfiez-vous. Aql-in a Uldaya, aya ah, balak ah. Aw rnu diɣ, bɣa kan a k-id-iniɣ yiwen n wawal ay awaɣzen. A k-id-iniɣ kan i wawal ilaɛni-k, suref-iyi ay awaɣzen. Awaɣzen-agi tura, d Uṛup kamel i yellan deffir-s. Ah, a k-id-iniɣ kan yiwen ay awaɣzen, serreḥ-asen maɛlic, serreḥ-asen akk i wigi, leṛxas serreḥ-asen ad ṛuḥen. ad ruḥen weḥd-sen, ad ruḥen eh, ar tuddar-agi akk eh, rebɛa urebɛin tuddar-agi, yiwet yiwet, ad kkes akk aɣbel. Kkes aɣbel, ulac ur ttjemɛen ara lɣaci aqlin iɣek, aḥeqqa Rebbi ma jemɛent-d lɣaci, ayyur ma iruḥ ad rɣursen, parsku wid akni dayen, sderɣelṭen, wid akni tuddar-nni dayen teqqen uṭij-iten sderɣelṭen, s wacu? s tlafsa-nni, s yelli-s, s yelli-k, yelli-k-nni tɣebbel tzar, tlafsa xelqen-tt-id d yisɛuqen, wa d as-tin, ha-t-aya, imi tennam a leqbayel, a leqbayel, a wid ak is-yeqqaren isqaṭ n iḍam, isqaṭ n iḍam s wacu? n iḍam-agi tɛuddem-as d aqeṣṣer, ah c'est pas pour vous faire décourager.

Aḥeqqer Rebbi ma tsleḍ i Iqbayli ad tesleḍ i tinna. Ar tura d tin i ileḥḥun. Ma tesleḍ ad trefdeḍ limma ur nɛir. Akk tous les pays tiers monde s'y sont soumis. Akk le contrôle de leur richesse Akk, akk les grandes puissances i d ittkontrulin, akk tout président, malgré sa sa légitimité, malgré sa ur ẓriɣ ara kullec ceɛbi-s kamel yebɣa, akken yebɣu yili, ma ur sen-yefki ara ɛiɛuc tamaẓẓagt ad ṭṭḍen akken i sen-yeɛǧeb ur d-fkin tisigurt, il est il sera éliminé. Aah aah iban, Qeddafi, Seddam Ḥusin, wayeḍ, wa, Beccar Al Ased, Beccar Al Ased d ciṭuḥ n Rrusis yeṭṭfen afus diɣ kif kif par intérêt d Rrus kas yeṭṭfen afus xezzer en dehors de de la capitale ukk ayen ad xezzer amek i tuɣaleḍ asiri

Wiss ara kent-id udruk Rebbi ur d-hubat wihin wi yiwen ur t-iɣ maca aten ad ruḥen aɣ ččen aɣ ččen ih aɣ ččen ih on est même nous on est soumis lukan ad découvren belli yella akk ddhub dagi ad sen tefkeḍ la zzuqent a dda ḥedduq ad sen tefkeḍ bɣun aɣ qim

Lukan i terbiḥeḍ a yul. Sɛedtin snat di leɛmar-is. Lukan i terbiḥeḍ a yul. I settin snat i jbuz asfir ara quatre fois plus. Wellah ad snig agi n dix huit mille dinars par rapport à notre monnaie après ar d yuɣal d six mille dinars.

Si Grava Leqbayel. Et c'est comme ça. Ulac tur nesɛa akerfa, ulac tirect ur nesɛa ara akerfa, c'est comme ça. On s'attend des awig akk iḥiqen-agi neɣ iwdandu-agi neɣ wihin neɣ wihin, win sburfan akkagi, ufan-aɣ abrid, yewɛer, yewɛer, yewɛer, yewɛer. Ken ijerra Ken ijerra Kuni Leqbayel neɣ n zik ur ɣrin ara, lejdud neɣ jedǧednneɣ ur ɣrin ara deg wasmi i d-kkren msakit decolonisateur mi yeffeɣ wa ad yekcem wa. Yaxi d Leqbayel neɣ i t-id-yeǧǧan, yaxi d jedd n jeddi-k d jedd n jeddi i d-yeǧǧan lehdur-agi. Surtout le système algérien. I zik yella wawal-agi avuḍar i vidifranse, msakit ttuqehren s likolonizatur, abad acu qqaren msakit, ddewla ma Rebbi, balak, ddewla ma Rebbi, ça veut dire yella Rebbi tella ddewla. Akkenni mačči d azuxxu a s-id-ɛiwdeɣ, mačči d azuxxu a Leqbayel. Un deuxième vendredi de guerre akken i ɣ-t-id d-iga. Et parce que sliɣ-as i la charge de l'impérialisme envers les tiers-mondistes amek bɣu neɣ qim akkagi ad tḍuɛeḍ neɣ ad tḍiɛeḍ. Am ur k-nɣin ara mu si mu ma d agla ils nous ont pas exterminés déjà c'est beaucoup déjà déjà c'est un acquis.

Bɣiɣ ad bɣun ɛaqil. Alors tais toi, čč lqut-ik tessusmeḍ ur ttḥewwis ad tfehmeḍ. Balak ad k-yawi wasif. Ma faqen-ak a gma tḥesleḍ ur tettafeḍ ad tselkeḍ ad yeqwu fell-ak lḥif. Ehh ilindi, deuxième vendredi 44 wilayat Ffɣent-d akk lɣaci, ah, tuddẓayeḍ ara, bef, bef, bef, daf, daf, adṛagi, yedda, yedda kullec daxel-nni, d ayen twalam akk, yedda ula d aḥmaṛ, ssemḥet-iyi ɣef awal-agi, eh, eh, nniɣ-as, on ne peut pas dénicher un nid d'un grand serpent géant, système-agi, à sept têtes ailleurs. La femme se fait Corail uniquement sa queue, sa queue en Algérie. Siwa azeḥdub-is ajeḥniḍ-is i yellan i Lezzayer. Kkat tanemsak i tekkaten azrem ar ujeḥniḍ. Leqbayel kkaten, qqaren-ak wwet azrem s aqerruy. Ma ur tezmireḍ ara tewwteḍ s aqerruy ur tekkat ara. Ur tezmireḍ ara tewwteḍ s aqerruy. Lsistem-agi, aqerruy-is atan dihin, iqurray-is atan dihin. a leqbayel ad rexmet kan votre kabili meqqar la kabili ad testeɛfu tejreḥ acḥal acḥal leqrun ayagi i tejreḥ meqqar ad testeɛfu ad tettuhelli wa n développé un développé kullec un développé bien bien avec l'aide gergazen avec l'aide wid i iḥekmen la planète terre Avec l'aide iḍewlan-nneɣ n zik, les Hébreux, ah, Sidna Souleymane, Salomon, netta d Cacnaq, ah, kan teẓram kullec, ah, tanemmirt-nwen, partagez-iyi-t i laman.